le kwathema siku rin'wanyana a springs va ri nhwanyana wun'wanyana va ku i ayanda simelana va n'wi vonile apatwini a karhi a lwa na jaha na wanuna nyimpi ya wanuna na wansati ma swi tiva leswaku ku ta hluviwa mani se loko a karhi a ringeta ku tivhikela vanhu va joni vo hundza va nga ri na mhaka na swona va ku hayi wa ti tiva timhaka ta yena i fanele a n'wi tekele swin'wana a n'wi onhele swin'wanyana kambe endzhaku ka nkarhinyana masiku ma nga ri mangani entsumbu wa nhwanyana ya luya a ya nga simelani uye u ya kumiwa a xinkovanini kokwaleni a dlayiwile hi xigejula xexiya a xi karhi ku n'wi himetela loko ti ri timhaka ta karavo mukwena ha ti tiva hinkwerhu karavo mukwena a ehleketa leswaku loko a kula i ta pfula hair saloon a wu ri norho wa yena a ri munhu wo rhandza swilo swa ku bomba um na koho a ehleketa leswaku u ta tirha ntirho waloya wo sasekisa vanhu a tlhela a va motivational speaker i kurile i kurile nyana a sungula sungula ntirho walowo kambe a ya hlangana na boyfriend xo lexi va nge boyfriend mi xi chava va ka yena a ya hlangana na boyfriend leyi va nge i sandile mantswe sandile mantswe a n'wi dlaya a n'wi dlayela kwale a fleteni leyi a va tshama kona a n'wi tlhela a n'wi chela plastikini ya ntima a chela ka dustbin a sukumeta ya nghenisa movheni ivi a ya a ya hisa ntsumbu wa kwe va ya va ya wu kuma halaya bremley a kusuhi na le alexander ni nga mi nyika mavito ya va ya va ya vanhu va xisati tiawara tinharhu ti ze ti hela lava ni nga ta mi byela leswaku i wa le kwini i velekiwe kwini i dlayisiwe ku yini sweswi ni nga yima kwala mi nga ze mi karhala mi ku no matelela kumbexana mavito man'wanyana a swi endlekanga loko ni karhi ni suka ni ya entsungeni wa malwandle eku sunguleni ka n'hweti leyi nga hela ni suka haleni ku ri na timhaka ta xichudeni lexiya xa le cape town um lexi xa ku dlayiwa aposweni xi ri karhi xi ya teka phayisela kona hi wanuna loyi a nga xiyenga leswaku ta ta teka phasela kasi wa swi tiva leswi a lavaka ku ya swi endla eka n'wana wa ka mukhwecana loyi hi siku leriya ra usa open ni munhu wo rhandza tennis hi siku ra usa open a ku tlanga serena williams na nhwanyana wa le canada loyi a va ku adresku u na malembe ya 19 ku ringana siku reriya a tlanga hi roho a nga wina hi roho hina a hi lahla nhwanyana wa 19 years lowa ka mufecwana haleni ka hina se loko ni languta vutomi bya vanhu lavambirhi va tswariwe hi lembe rin'we luya wa karhi wa wina wa kuma ndhuma wa tlhandluka loyi wa ka hina na 20 years a nga yi vonanga a hahanya Kasi xin'wanyana, siku leri ni nga khandziya hi rona a ka ha ku gweviwa mhani un'wanyana wa hala Naspoti um loyi wa ka Maditla. Yena mhani loyi wa ka Maditla o na swipfuketani loko a holove na boyfriend. Ni vulavula hi xilo lexi va nge boyfriend ngopfu loko ze xi va na ex amahlweni ka xona ex boyfriend. Se loko a holove na boyfriend, o ya xava murhi wa makondlo a vuya a ta dyisa vana vakwe eh minenhle a xi ri na 8 years blessing a xi ri na 7 years xanikwa a xi ri na 3 years ethan a ri na 11 months le clarinet kwalaha handle ka nelspruit Lexi endlaka ni nga yi rivali mhaka leyi leswaku vana lava va pfuke va lovile ku ri siku ra birthday ya mina hi ti 27 ta December 2018 hi leswi hi hanyisaka swoho la tikweni ra ka hina hi ro bombo ra hina leriwa hi leswi hi nga duma hi swona Hi leswi loko a ko phikizaniwa hi swona a hi ta teka xidlodlo emisaveni hikuva hi leswi hi swi endlaka hi ku phindha-phindha. Vafundhisi ve te ni vulavula hi rirhandzu. Xo sungula swa ni tikela ku ri kuma rirhandzu eka swilo leswi ni nga swi hlaya hinkwaswo. Hakanyingi swilo leswi hi ehleketaka leswaku i rirhandzu hi nga eka swona, a swi yelani helo na rirhandzu va tshama vanhu va aka muti va ku i nuna na nsati va ku i friend na boy i girlfriend na boyfriend va tirhisa rito ra rirhandzu eku hlamusela vuxaka bya vona kambe ku nga ri rirhandzu leswi swi nga ku swi nga ku humeleleni instead ku ri nchavo hi hlayile eka ndzimana leyi mfundhisi va nga hi hlayela rona ro sungula va ku Perfect love casts away all fear. Opposite ya rirhandzu a hi rivengo ntsena opposite ya rirhandzu i nchavo va tshama va chuhile ti-girlfriend hala handle hikuva a nga kwatisiwi munhu loyi va nga na vuxaka na yena va tshama va chuhile vana na vamhani emakaya hikuva va ehleketa leswaku ku na rirhandzu kasi i nchavo lowu va hlanganisaka hikuva loko byi wile na loko dya ha ta hi le gedeni va hatla va tshamiseka va chava va n'wi chava nuna loyi a ni tivi leswaku wa ya palamende va ku na vachaviseki a ni tivi wayi va nga va vitani vanhu lava rhandzekaka vo va vitana vachaviseki vanhu va vachaviseki va chavisa bela se ku ni vavanuna lava va ngo va vachaviseki ni le makaya ya vona va chaviwa ene va lava swoho Leswaku va chaviwa, rirhandzu na ku chava a hi xilo xin'we. A ni vulavula na va le Middleland Zone 10 siku rin'wanyana hi pfule hi ri karhi hi endla Bible study ya timhaka ta Tamara. Loko makwa wakwe a nga si n'wi pfinya a ku, ni rhandza makwerhu. Se hi vulavula hi ku i rirhandzu muni leri ra ku veni Makwavu a rhandza makwavu wakwe, ra ku veni bava a rhandza stepchild xakwe, ra ku veni eh bava a rhandza n'wana wakwe hi swa le matsangwini ma swi vona leswaku Khombo lerikulu hi nga na rona emisaveni i ku yiveriwa rito leri ra rirhandzu, ri hundzuriwa, ri bendiwa, ri ka ri vula leswi Xikwembu a xi nga lavi leswaku ri vula swona. Hikuva rito leriwani ri tirhisiwa na lomu swi nga fanelangiki leswaku ri tirhisiwa a va rhandzani vanhu mara va byelana masiku hinkwawo i love you i love you can you love a person loyi u n'wi twisaka ku vava Can you love e vana va wehe lava u va byelaka masiku hinkwawo leswaku wa va rhandza kasi hala ntlhelo u le ku va xaniseni se ntirho wa hina lowukulu vafundhisi i ku ya rescue this notion e rito leri ra rirhandzu hikuva ri yiviwile ri va, va ri pfurile ivi va chela meaning yintshwa endzeni ka rona leyi nga hambana kule na leswi yesu a vula swona loko a vulavula hi rirhandzu love is not last loko hi vulavula hi timhaka ta tamari ni teri eka vanhu va le middleland munhu loyi a ku rhandzaka a ngo na hlangana na wehe siku leri a nge na ku rhandza a vha a ku ni lava ku ku endla xa n'wanchumu because rerero a ka ha ri rirhandzu ko va ku navela ku navela a hi rirhandzu nchavo a hi rirhandzu ku xanisana a hi rirhandzu hambi emhaka ya ku veni um vanhu van'wanyana va ehleketa leswaku loko u lava ku kombisa rirhandzu hi loko u endleriwa swilo va ku i ta va ni ku rhandzi a ni xavi mugayi a ni ku nyikanga foni a ni ku xavelanga movha a ni ku rhandzi njhani onge ti rirhandzu hi loko munhu a fanele a endla swilo van'wana va tata vana va mehe ni va rhandza ngopfu i va rhandza ngopfu hikwalaho ka yini na ha ku va xavela tifoni sweswi ene vana lavaya swi tlharihe njhani swa swi vona ku munhu loyi o ringeta ku hi bungalaza bungalaza hi tifonifoni na titoyitoyi a nga hi rhandzi moya wa yena a wu kona eka yena nkarhi wa yena a nga hi nyiki kambe u hi bungalaza hi swilo leswi swo tala leswi a hi nyikaka swona karabo mukwena a ehleketa leswaku wa rhandziwa hi sandile mantswa a ri sure leswaku wa rhandziwa river stian camp a ehleketa leswaku wa rhandziwa hi oscar pistorius mbuyangwani loko a ya ku phaphapha i pfuka a ri masirheni kokwala kerekeni loko va ta va ta rila vamanana Ku rhanga vo valanguteri va ku haha tiyisela evukati bya katini wo katingiwa wena wo va mkusu i nga ta katingiwa i cheriwa wholesome i katingiwa wa ha hanya va ka yena rito lera vukati hi roho leri hi nga yiva rito ra ku kateka eka rona loko u katiwa a wu fanele u kateka se loko wo katiwa ivi i ya katingiwa a swa ha fambelanga loko u katiwile u fanele ku kateka mikateko yi huma eka loyi a nga katiwa a nga kata kahle a tlhela a katiwa kahle loko u sasiwa a wu fanele u saseka Vamanana van'wanyana na loko u n'wi languta xikandzeni wa n'wi vona leswaku manana loyiwani no saseka lokuya a ka ha ri kona hikuva a nga sasiwi i byeriwa xo mi ta hi huku siku rin'wana na rin'wanyana i ta saseka njhani la xikandzeni loko a nga sasiwi hikuva laha laha sasekaka hi loyi a sasiwaka

Hi hundzuka swirho swa kereke ya EPCSA. Hi hundzuka swirho swa kereke ya EPCSA. Tani hi vavanuna lava tiyimiseleke ku vula rito. Tani hi vavanuna lava va tiyimiseleke ku vula rito. Hi nomo ni swiendlo. Hi nomo ni swiendlo. Ha pfumela. Ha pfumela leswaku Xikwembu xi endlile wanuna ni wansati hi xivumbeko xa xona. Leswaku Xikwembu xi endlile wanuna ni wansati hi xivumbeko xa xona. Ha pfumela leswaku eka Kreste a ka ha ri na Muyuda.
ripfumela leswaku eka Kreste a ka ha ri na Muyuda kumbe Mugriki kumbe Mugriki kumbe nandza kumbe nandza kumbe la tshunxekeke kumbe la tshunxekeke wanuna kumbe wansati wanuna kumbe wansati hikuva hinkwerhu hi kun'we eka Kreste hikuva hinkwerhu hi kun'we eka Kreste
hikokwalaho ke hikokwalaho ke tanihi vavanuna va kereke tanihi vavanuna va kereke hi ta rhandza munhu kulori ku kota loko hi ti rhandza hi ta rhandza munhu kulori ku kota loko hi ti rhandza hi rhandza hosi xikwembu xa hina hi moya wa hina hinkwawo hi rhandza hosi xikwembu xa hina hi moya wa hina hinkwawo Hi mahanyelo ni mavulavulelo ya hina. Hi mahanyelo ni mavulavulelo ya hina. Hi ta xixima vanhu hinkwavo va xisati. Hi ta xixima vanhu hinkwavo va xisati. Emindyangwini ya hina. Emindyangwini ya hina. Ni le mindyangwini yin'wanyana. Ni le mindyangwini yin'wana. Ekerekeni.
Ekerekeni.
Etikweni ni le misaveni hinkwayo.

hina hina hi ta va varhumiwa ni swikombiso leswinene hi ta va varhumiwa ni swikombiso leswinene eka vavanunakulorhi ni majaha eka vavanunakulorhi ni majaha eku xixima eku xixima ni ku sirhelela xindzhuti xa vanhu va xitalo